Carnaval sesenta i nuebe a yega y Do It Center ta den full swing pa bo jug, bo stoel, bo cervez, snacks, chips y pa bo coy bebenan pa asina bo bay den parada of na banda bo ta haya na Super Do It Center. Nan tin tumblernan tambe pa bo coy bebe keda friu friu. Y si ta riba beach bo ka bay disfruta e temporada aki, tambe nan tin diferente articulonan leuk pa bay beach. Nan seccion di supermercado ta bon surti E departamento di material pa bo trailer, karosa, roadpis tambe ta kla bon ekipá pa yuda bo ku tur loke bo mester pa hasi e temporada aki di karnaval uno i ená ku ambiente. Super Do It Center ta situá na Shaba, Kamakuri i tambe na Savaneta. Kumpra un bril di bista ta algu personal. Esaki ta afektá e manera di wak mundu i e manera ku e mundu ta mira bo. Mayoria bril ta fungi pa mehorá bo vishon, pero un bril bon eskuhí lo mehorá e konfiansa den bo mes. Nan ta un ekstenshon di bo personalidat. I lo bo bisa, Sí, mi tambe tin un wild side! Na Aruba Vision Center nos sigurá bo ku bo lo bai ku mas ku djis ombrel. Nos sigurá bo ku bo lo bai ku e mihó vershon di bo. AMC Unicorn Carnival Deals. Awor cu trinta por ciento di descuento riba diesocho y binticuatro luna crédito. Y dies procent riba diesdos luna di crédito. Pasa shop awor y paga aki noventa dia. Cumpra y haña gift cards di Optica Unicon na balor di shen florin. Pasa wak e clearance sale riba selected items na Megastore riba Boulevard, Dakota i San Nicolas. Carnival deals di AMC Unicon pa biba miho. Diario TV, Canal cuarenta y ocho, hunto cu bo. Televidentenan di Diario TV un felis atarde nos ta contando cu e ora exacto di tres or y binticinco minuut den momentonan aki unda cu nos ta preparando pa cuminsa duna bo tur loke ta bay ta parti di e parada number cincuenta y seis di e distrito di Nort, Centro y Barrio di Nort pa cincuenta y seis aña caba ta organisa nan carnaval, ta organisa nan parada, ta organisa nan eleccionnan di Reina den Centro y Barrio, anto awe un bia mas Nan ta bek ku nan parada huntu ku hopi hende ban di kaminda ku manera un tradishon ku tur aña no ta laga e bario aki na kaya ta bin sostené e bunita karnaval yená ku hopi kreatividat di e distrikto di Nort. Anto pa nos e ta un grato plaser awe ku henter e elenko di Diario di Viva Trese e imágennan aki pa nos televidentenan esnan ku no por yega awe aki na na Nort apesar ku di masha hopi hende mes ariba kaminda ban di kaminda pa apoyá i selebrá Un otro fin di siman grandi di Aruba su carnaval. Anto pa combersa cu muchanan awe nos invita Jay Long awe en pa combersa cu muchanan ya cu awe ta un parada di mucha ta en dos fin di siman cu varios actividad en den muchanan y awe nos ta den Norte Jay Long bon tardi bon bini tambe Jay Long. Bon tardi Oom Pillay y bon tardi tur esnan cu ta bezig ta wak nos a traves di Diario TV. E ta un placer pa ta transmitiendo e parada di Norte awe tardi. Sigur, ma nos a invita bo specialmente pa bo combersa cu muchanan. Mi ta kere ta importante pa mucha ku mucha skucha otro we, kombersá ku otro we. Anto no sa ku abo tambe ta stima un karnaval, Jaylon? Si, un pilayo klaro. Ami ta un mucha ku sèmper a stima karnaval di dia. Mi ta kere dia ku bo a nase. Dia ku bo a nase. Bo ta den pará di karnaval tambe, bo ta den grupo di karnaval. M'a komberdé bo mester a bai awe tambe, pero pa bisa nò bo ta bini na banda pa tresele pa e televidentenan awe. Klaro si, un pilayo. Hopi bon. Wèl, Jaylon, mi ta desea bo hopi éksito. Nos tin hopi pa kombersá awe, Jaylon, ku ta bai kombersá ku e muchanan pa pa haya tende, pa haya mira kon e muchanan ta gosa awe di e sinkuenta i seis parada di Nort. Nos por tuma nota ku tin un sinku shen, kasi un seis shen mucha ku ta partisipando awe. E un parada no grandi, pero un parada yená ku hopi. Kreatividat. Kreatividat, esaki semper ta resaltá pa loke ta e parada di Nort, un parada ku hopi, hopi kreatividat. Esei ta loke nos ta mira awe, muchanan di skol, Muchanan di bario cu hopi biaha ta usa materialnan, bo sa, materialnan recicla pa nan, pa nan, pa nan, o materialnan reusa pa nan por celebra awe riba caminda. Hunto cu nos tambe nos tin vocero di, nos tin, nos tambe meigi nan, detene, nos por detene mi, no? Con bay Liliana, bon tardi, bon bini ata nos den Nort. Otro parada nos dilanti. Sí, bon tarde, bon tarde tur esunnan cu ta bezig ta wak nos, nos ta echt cuminsa na oras. Mi sa si ta bo pregunta, nos ta cuminsa net dos or. Y e solo ta comportando awe tambe, no ta dje calor awe. No, bo no ta mucho cora así, un tiki so mas, maya nos ta wak. Nos sa cu parada di Norte no ta un parada grandi, pero un parada cu todo ta. Hala hopi hende bándikamenta. Sí, mane bo sa wak di soy dos aña, tur hende nos ta anos ta yele ke ta basta yen tòg kompará ku e añanan anterior. Nos por bisa tur hende te awoki tur kos ta bayendo nètjes. Bon mes ta den nòrt nos ta, tur kos ta bayendo nètjes. Tur kos ta bayendo nètje. Li, lito pa loke ta wikènt aki, despues di awe tin tumba, mañan ta otro parada grandi. Kon ta bayendo, kon ta preparashonnan? Wak, atrobe, bon tarde un bia mas. Tur distrikto ta haya, bueno, nan distrikshèf ta haya oportunidat di. prepara pa loke e parada ku ta bini nan distrikto den e kaso aki Playa ta preparando ora aki e hefe di Playa ta bezig nan warda preparando su draibuk pa ku e parada di mañan dus nos ta puru prepara pa tur kos i kada ken di nan tarer dus nan sa kiko nan tene pa hasi si bo wak bon na mi kohe un papel pa bo wak sa ki ta un draibuk anto e sa ki kada hefe ta haya ku e sa e tin ku atende na su mes na dje. Hopi bo. Mañan kuantu ora ta sera kaminda ki ora parada ta sali mañan? E parada ta sali un ora mi ta kere dos ora por lo menos ta sera kaminda nos no. Un ora di mei promé, Lilian ta korigí mi, un ora di mei promé deu e ta sere kaminda huntumente ku nos koleganan di planologí. Deu sta trobe zòrg pa bo ta na tempu kante kaminda pa bo no haya problemanan di no por pasa. Great! Éksito awe! Na ordu! Danki Liliana, hopi forsa pa e temporada aki! Tur kos bon, oke, tur kos bon! Danki, danki! Ke me, ya bo sa, Jaylon, tur kos ta kuminsá na ora, manera hendenan di nort semper ta hendenan puntual, Jaylon. Abo tambe tur hende puntual? So, na tur hende na Aruba sa ta puntual, no? Na. Bo ta o bo no ta? Bo no ta puntual. Well, abo ta un bon rubiano. Abo ta un bon rubiano. Bon pasa pa e promé imágennan awe aki nan for di Nort awe, em, tresiendo pa nos e televidentenan e parada número singkuenta i seis di e distrito di Nort awe. Aki den Nort nos a mira e Brass Band cu ta a sambeza. Aki ta Quality Brass Band, ta e brass band cu ta habri awe aki na na Nort. Nos a mira e diferente reinanan, prensipanchonan, monarconan di carnaval.

So mira, e eh, Reinanan Chiquito ka partisipa den Sentro di Bario Nort. E eh, uniko sentro di bario ku ta aktivo keto bai ku nan.

Promé parti di e parada ku ta habri manera un tradishon ku Brass Band, e reinanan, reinanan di Nort tambe ka partisipá mi nos hasi pa mira e eleshon di Nort. Sí, sigur. Korektamente Awo si. e, e, e, e, e eleshon di Sentro di Bario semper ta un eleshon hopi kreativo, e, um, Korekto. hopi mucha partisipá, si mi no ta erá komo ocho mucha Ta. a partisipá den eleshon di Nort, i chensa grandi tambe ku esun ku gana, Ta. kisas otro aña Boya lo por lo bai bai. tambe, lo por bai Reina Juvenil. re- re- reina Ah, infantil, infantil. reina infantil, e, manera nan ta bisa popularmente yamá ta bai stadion, bam a pone asina. En todo caso, nos a bai haña e grupo di Norte aworakí ku ta diferente fantasianan, e diferente sekshonnan, e diferente gruponan ku ta forma parti di e sentro di bario ku nos a bai haña aworakí. Esei ta parti bunita tambe ya ku bo ta mira diferente fantasia ku ta bai wòrdu trasí padilante den e momentonan aki. E ta habri ku Reina di Nort ku ta e reina infantil ku a logra e korona ku ta Reina. I tambe nos por wak riba e karosa tin hopi kreatividat, nos ta wak akor nan di piano, muchanan ta baila, e ta kontentu por wak karosanan asina bunita. Sí, mi ta mira cu nan ta presentando e Scheito Nortero, e Scheito Nortero cu ta e cu ta e diferente instrumentonan cu hopi bia hende di Nort ta usa manera e steel pan cu ta popular den Nort, bo ta mira e kitara, E notanan musikal Shayto Nortero ta e tema di Sento di Bario Nort ku ta presentá e aña aki. Nos tin Shailini tambe di Sento di Bario. Shailini kon bai? Bondia, bondia no, bon tardi kaba. Kon bai? Kon ta ku e Shayto di Nortero nan awe? E Shayto Nortero ta riba kaminda di dos or di atardi. Parada a sali na ora, nètjes. Tur grupo a drenta, a stèl op na ora i nos por a subi kaminda. Na e ora stipulá. Polis kontento a nos kontento. M'a kobra di esaki ta boso di sinkuenta i seis parada. Eksaktamente, di sinkuenta i seis biaha nos ta riba kaminda, nos no a konta aña binti binti un, binti dos aden, si nan lo ta mas, pero esaki ta di sinkuenta i seis biaha ku Sentro di Bario Nòrt ta pone Parada di Nòrt riba kaminda. I un ratu pasá, kombèrsando ku polis, nan a mira ku e interese aña ta mas grandi, hopi mas hende ban di kaminda. Em ka bin apoyá boso, boso karnaval awe. Sigur ku si. Nos hasi un yamada pa tur bin. Mi tin ku bisa si. Tur aña nos karnaval ta bon bishitá di Mirones. Sosten meskos ta konta pa nos aktividatnan di sentro di bario nòrt. E norteronan ku bien jeitu semper ta sostené loke ta tuma lugá den e bario di nòrt. Kuantu partisipante boso tin riba kaminda awe? Awe nos tin sinku shep binti ocho partisipante total, persona riba kaminda. Great, hopi great, hopi great. Mi ta desea boso hopi éksito. Shailine, Mi sa si bo tin hentenan ku bo ker a gradisí. Mi tin ku bisa mi ker a gradisí nos spònser, sigur nos main spònser ku ta yuda nos karga e gastu di zonido di e grupo di Sentro di Bario Nort ku ta Seitar i ku ta un aporte grandi ku nos por ofresé gruponan ku ta partisipá ku nos skolnan grupo soshal un preis atraktivo i ku ta pone ku nan por partisipá. Otro skolnan tambe ta ya spònsers ei ta di un gradisimentu di nos parti ku ta hasi nan partisipashon posibel pero nos tin otro spònsernan tambe grandi. Y nos ta bay sigur gradeci nan por ehempel Compra, Medlab, Vallejo Dental y asina nos por sigui menciona aporte nan cu ta yuda nos pone nos carnaval riba caminda. Great, bosonan ta bay yendo mañan y otro siman tambe? Exactamente, nos ta bay mañan playa y nos ta bay otro siman San Nicolas. Great, tin un par di dia di trabou ainda. Si, mi tin cu bisa si, nos ta full e parada.

Bon shaido. Si mi no ta fout hopi nos ta baha den NBO awo. Si nos ta mira cu NBO nos ta mira truck di NBO cu ta biniendo. Un bunito i keroso porcierto tambe hopi creatividad aden reinanan cu a participa den Aruba su carnaval tambe mi ta wak ariba e carosa bunita aki. So mirando prome finalista si mi no ta faya first runner up cu a participa den nos eleccion di reina infantil y bo ta keda mira e fantasia di musica e notanan musical cu ta keda sali den cada un di e seccionnan cu nos a bay haya di centro di bario nort. Correcto asina asina bunita.

E muchanan na bia ta muchanan di Colegio Bon Bini, Scol di Madiki, Apollostraat, tambe ta formando parti den e grupo di Nort, nos ta e chikitin binbin. Cu su carosa por cierto, hopi bunita, hopi creatividad.

Bon esei ta chikitin binbin ke kaba di pasa los dilanti. Nos ta mirando diferente karosanan ku ta biniendo. By the way, nos kier agradesí na Super Duet Center. En por cierto akinan na Shaba bo ta haya nan na Kamakuri y tambe na Savaneta bo ta haya due center, un danki tambe na Seitar Aruba NV, na Aruba Vision Center, na IMC Unicon. Pa biba miho por cierto nan tin trinta por ciento di descuento pa bo plan di credito di diesdos luna pa e temporada aki. Em nos a yama un danki tambe den e transmision na Sandra's Garden tambe compañando nos awe. Den e transmishon Preparando pa Mañan, mañan tambe nos ta bai ta riba Vondelland ku e parada di mucha na playa mañan, ku tambe lo ta bai ta hopi great mañan. Nos ta mira ya kaba preparashonnan, a tuma lugar riba Vondelland, Lodge Smith Boulevard, hendenan armantu nan trailer, nan tent. Korekto. Bon, mientras tanto cu nos a mira parada pa un rato, nos ta bay ariba un rato. No, nos ta bay un rato aki. Nos a para un rato pa nos e break comercial, ok, parada sigui corre. Aki nou na Noord, centro di barrio Noord, celebrando nan di 56, 56, 56 parada. Y si mi no ta fout, ta mesu ruta di Toranja, no? Sí, prácticamente e ruta no a cambia. E parada na termina na centro di barrio Noord, una tur cosa caba. Nos ta bay haya. Recientemente e carosa di Tio Pi cu ta na caminda, Candy Dancer, Fantasia di Mucha, Fantasia di Musica riba CD, Botin Scol Basico Ora U Bou lo wordo acompaña pa Banda Shine, bo ta bay tin The Little Stars Carnival Group, Kiko mi kier ta? Nan ta wòrdu akompañá pa un disko i Nos ta mester es di Señora Carnaval? No no di API mester API Señora Carnaval di di API Korekto Señora Carnaval di Aruba tambe ku a sali ganador den e elekshon di Señora Carnaval pasando tambe ku su karosa nos dilanti i finalmente e parada ta ser sera ku grupo kómiko. E lokonan di nort ku ta bai sera, nah esaki ta señora united ekonomia, korekto, saludo.

Pasando den bunita karosa di payaso, Joker, bunita akabá. Nos ta mira tambe first runner up di Aruba su Karnaval Reina Hubenil tambe, kompañando den e sekshon aki di Reina Infantil. Nos ta mira patraso Flower Dancers nan ku ta kontinuá. Y djei nos ta bay haya tambe practicamente poco poco e ultimo parti di e parada di awe. Con a bay señoran? Bon, basta challenge pero nos stay. Contam un poco di bo grupo. Bon, nos grupo e aña aki ta, nos ta Amy's Carnavals Group The Little Stars. E aña aki nos a duna oportunidad Na e reina nan ka kompetí di Colegio API su elekshon di reina ku nan trahenan di kostium resiklá. Nos a duna nan e chèns pa nan por ekspos i laga komunidat wak nan kreatividat bunita ku nan a traha pa nan a kompetí durante e elekshon di reina. Enkreibel! Esei e boso nan a prepará e biaha aki? Sea, e biaha aki nos a prepará e garosa, anto nos a invitá nan, anto e ora ei nan a bini. No tur, tin un parti a traha, mañan e tei. Anto e reina reina mes tin cu habri parada des e tin cu cumpli cu su tarea su deberes e ta full dilanti pero e otro nan ta random remplaza awe e reina señora carnaval tey mañan e otro reina ca participa cu e por cierto e costume ariba e garrosa ta di e otro cu ta bin mañan. Mañana nos bai ta completo varia pasobra nos kier tur hay un chens y tur exposed pa wak cu carnaval ta creatividad y no mester ta hopi costoso mester creativo y den nos caso estudiante nan mes a yuda otro estudiante nan mes a baila que men nan a bay all out y mane Reina juvenil a bisa lo den shen binti dia.

Un fantasia masha bunita mes di di Un fantasia masha bunita mes ku tin. Lo si, muchanan di Kon bai señora? Kon bai ku bo? We are fine, thank you. I can't speak much Papia Ventana, I'm so sorry. Enjoy the parade here in North? It's very nice.

e parada di Nort. Nos ta bai awor aki esaki ta grupo di. Colegio Oro Ubao. Bo ex school dje long. Si correcto. Ta bo hende na, ta bo hende. Bak e musica di Shine. Si correcto.

Nos ta bai haya hoy grupo grandi, bonito fantasia, colorido. Correcto. Ata! Como hay meneer?

Como ta pasando we? Tremendo, Colegio Oro Bouw, a mi ta un ouder by the way. Ah, ma kere bo ta studiante? No ey, mi juffrouw di school. Ma mira pa prepara full un outfit ki. No no, ma John, ami ami ta e ouder cu ta yuda school semper, anto para Colegio Oro Bouw a hasi cincuenta aña e aña aki, anto nos a bay all out. Ke be na happy, love and peace. Nos no mester problema, nos ke amor i pas, esei nos ke di Colegio Europa. Anto by the way no, skol i skoa di trankiledr, skol i bario ku hopi mucha nan sabí. Man'e abo tambe a bay Colegio Europa hu? Haa, bo a bisa? Gosa hopi, gosa hopi. Danki e djou. Esta pa keda masha nice mes. Danki. Hopi nice e fantasia di. Colegio Ouro Abou celebrando. Cincuenta aña di existencia. Cincuenta aña di existencia nos ta baya grupo loco tempo mi tabata mucha Jaylon semper mi a gusta e parada di North pasobra e ta un dia di hopi ambiente ora cu e parada caba nos ta bay cu mi famia nos ta bay para pickup ariba Wonderland pasobra e anochi ey tabata lighting parade antes antes Despues di pará den nort anochi ta Light and Parade, anto semper bo ta bin nort pasobra e ambiente ta sigui den e ora la di anochi ku tempo esaki a wòrdu kambiá, no tin Light and Parade mas ariba e mesun dia ku pará di nort, pero semper e tabata sera ku un grupo loko, un grupo ku ta trese un parti humorístiko den dje, i esaki tambe ta e kaso awe unda ku grupo loko di nort Ta presenta ilegalnan di Nort. Korekto. Ilegalnan di Nort. Bo wak kiko nan tin ki komo ilegalnan di Nort. Bo ta ègt wak ku ta ilegal mes nan ta. Ilegal trenta Nort ki. Sa ki ta grupo di Bepi, nan ta bisa mi. Sí. Ta un tradishon den e parada di Nort ke ta sere ku grupo loko. Ay mi mama, nan di e bòm ta bai rebentá! Bon tardi, bon tardi, e bòm ta bai rebentá! Bis'é, bis'é, e boto awakati a kabi drenta, produkto fresko, fresko! Bai promé ku no e bol, pasobra e ta kaba! Di kon bo tin kalkuleitor? Nos ta swaip, e ta swaip.

Esai ta e parti parti humoristico cu nan a trece awe ariba caminda. Bon asina tambe nos yegando na e parti final nos a mira ya caba unidad di cuerpo policial yegandonos dilanti pa nos termina. Gradisiendo ui tur kami retransmishon di awe. Invitashon ta keda pa mañan. Mañan nos ta den Vondelland dilanti di mas o menos dilanti vèl di krèker. Nos ta bai tin nos ekipo di transmishon mañan pa nos trese pa nos televidentenan parada di mucha na playa. Awe ta Festival di Tumba, Diario TV no ta transmití Festival di Tumba pa esnan ku ta puntra. Mañan mainta Diesunor Prensipal Nacional lo haya e traspaso di komando di Gobièrnu di Aruba. I djei ta sigui parada di playa di nos muchanan. Djelan, danki pa kompañá nos awe. Mi ta spera ku bo pasa un ratu leuk awe. Klaro, obvio. E ta un plaser pa transmití e parada di nort awe. E ta un plaser. Bon karnaval, djelan. Danki, pa hopi tambe. Na henter e tim di Diario TV, na Jarel, nos kámaramenan, henter e kru, un miyon di danki, felis e tardi. Mañana nos ta bunbiá mas ariba kaminda. Den Wonderland. Diario TV, Ka.